Sí, nos stay. Um, no ka tambe, no ka tambe te. Nos, nos disculpa pa lo que está pasando, por sobra, manera de nada no da de nos man. Pero nos está haciendo nos best para el problema que está teniendo, so el programa que nos So usa dos tres kuende por drenta den pero ya lamentablemente e no ta bai. Um Noka nos tin un topico nos disculpa pa Vetty nos tin ka Vetty otro siman den den programa Dios laga konta ku su Rosa nos ta wak ku nos tin ke den otro. Um mi ta kere ta siguiendo nos tambe anto mi ta kere por duna su opinion riba um Facebook anto asina ya nos por sigui ku nos programa. Noka nos tin un problema. ku ta saliendo fo'i man na Kòrsou, emoshoon. Nos ta mira el'e den den partisamentu kuminsá den nos ta kue generashon, pa no wende no kere ku ta riba e kos ku a sosodé nos ta focus riba dje, pero nos ta kue general pasobra bo ta mira e asta tambe den tráfiko di laatste bei ta tin un aksidente bringamento a kuminsá, a kuminsá tur hende mi ta kere tur hende mira el'e i. Esei ta e parti di emoshon. Komisar, nos no tin ki ki abo prome ku mi yega te e parti ei. Ke abo ta pensa derover den e mirando kon mundu ta desaroyando nos no tin nos no por kontrola nos emoshon mas? Felis dia, welkom un bia mas den bo programa. Um, hopi hende no por domi nan nan mas. E mundo a cambia hopi. Nos ta papele simplemente aki na Curaçao so, pero nos por mira mundialmente, eh. Na e nan ta hopi, nan, nos bisa krepchi, eh. No ta tolera nada, nada mas. Nan ta kla, boso manera ora cu un hurminga pica bo e ta saca un bola bonchi, nan ta excita masha lie mes. Be, Hopi, ke men si. di. Mi ta mira e na Kòrsou so mi ta mira e mundialmente. Bo ta mira awor e ke ta mas bou di hobennan awor. E emoshon e hobennan no por dominá, dominá mas. Bo sa mi ta mira e no bou dje hobennan so e ta bini di esnan mas granden tambe, eh. So e ta pasa pa e bia bou, no? E ta ku grandinan ta strala e uit anto e ta pasa bia bou. E ta pasa bia, sí. Anto hopi bia hende ta kue esei manera e parti ei pa mi hasi, pa mi por logra loke mi ke òf bisa loke mi ke. E parti ei mi ta pone dilanti promé persona. Ta e oe momento nan ta scucha mi. Mm-hmm. La nos kue loke ku a pasa, ku a nos kue general, so e ta pasa asi in festival di tumba, e ta pasa tur kaminda. Mi ta mira e parti, a mi ta kue e parti uh, no negativo, mi ta mira e parti pa desarrollo pa e hoben. Awa ki nos ta bibando den un mundo ku teknologia ta bai rònt. Si bo ta un bon kantante, djaki te aya. Si bo no por kontrolá, mi ta bisa tur hende, tur kos tin, ora bo ta e partisipá, Positive Media mes ta e ta partisipá den media, pero e no a yega kaminda e ta tin ku yega. Pero mi no ta usa mi programa òf mi no ta usa mi media pa mi bati niun otro ni. kibra ñu otro, ni pisa ñu otro, kiko mi tin ku bisa pa mi por haña hende? Pasobra mi ta usando mi emoshon. Pero, mi ta keda tòg di fokus loke ku mi ta bese kuné. Ora bo ta partisipá no ta kiko ta, sea ta tumba, Prins i Pancho, festival di kanto, ora bo ta subi flí, whatever kiko i ta, ora bo ta partisipá, hasta den den um den kosnan di bai premio por ejemplo si bo ta bai gana manera un miyon ku bo ta kere rond true na mi ta wak bo mester por sa ku bo bo ta bai ami ta bisa tur hende ami ora mi ta bai casino por si acaso mi ta bai pa mi gana esei mi ta bai pa mi diverti un rato distrai pero si bo ta bai pa bo pensa ku bo tin ku gana pasobra bo a canta mas miyon ke e persona of ba ba actua mas miyon ke otro. persona of bo ey ma ma mi ta tin mas pensamentu ke otro persona e no ta bai ke abo ta pensa di Rofo che kos aki paso tur hende sa ku ora mi ta kere bo tambe a partisipa den hopi kos paso no ta wak ke mi konosé bo bo tambe a partisipa den hopi kos pero nunka bo yu hende no a konosé bo anto bo ta keda ke tur bai ta bai padilanti. Bo tin rason wak na mi bisnis na tin un parti di mi mes persoonlijk. m'a participá na Reina di um con se llama Vakansieplan. Esei tabata mi promé experiencia. Um pero bosa kiko si mi tin ku kue e e e tun di tijds ku awor aki e ta helemal otro. Pasobra e tempu di ami ora ku m'a subi e riba di promé biaha m'a par'e dilanti un pa un grupo di hende. bo ta in- bo ta bo tin nervio. No way no ta siña bo kon bo tin ku dominá bo nervio. Sí. Pero bo tabata haña e personanan ku ta den públiko, nan ta apoyá bo, nan ta duna bo un palabra di sosten. Anto bo no ta bo no ta sinti bo manera ey mi ta bai faya. Si nos kue awor aki ku e tempu ey awor aki mi ta haña ku um e gran mayoria di e públiko no sta kla pa bully. e persona i nos ta bis'é, Buu, bo no mester a partisipá, anto bo ta kibra un hende i nanan. Anto mi ta haña ku e parti ei, e hendenan ku ta train e muchanan, nan mi ta kuenta hende grandi tambe, pasobra pa hende grandi tambe bo ta haña den tin seru di nan. Mi ta haña ku nos mester train ku nos por gana i nos por pèrdè, pero nos tin ku keda sportif. Manera atrobe mi ta bole bisa, Truene conoce kita mi trabou. Um, hopi hende ta bisa mi, bo mester haci tal como ne tal hende, mi ta bisa, ok, ami ta ami. Mi ta haci loke cu mi sinti. Si mi a ya un, dos hende volg mi, e ta ok, pero mi no ta bay brinca pa binti mil hende volg mi, no. E dosnan e mes ta sigui hiba e noticia ca mi a tin cu bay, pero mi ta keda mesun sportief, Si mi tin cu yuda otronen mi ta hacielo cu mesun amor. Pero e ta boli atrobe, locual cu hende ta implanta den hende esey t'e cos. Pero no esey no esey so no ka. Ora cu bo ta train whatever mes, ora cu bo ta haciendo manera futbol deporte, manera futbol mes ta uno cu bo ta bay bo bai. Bo ta bai bo bai wak kon wak kon laga nos koe un voorbeeld nos Uhu. a drenta mundial nos tin años ta kana e kos'e años nos a logr'e dikon pasobra nos a kontrola nos den emoshon pasobra nos Yes. sa ku nos ta bai partisipa òf nos ta bai hunga futbòl ku un ku gruponan hopi hopi grandi kòrdata un Ta un isla chikitu, no ta manera di bisa un punt. Pero nos a dominá nos emoshon. Nos komo pueblo a demo, a dominá. Dia ku nos a pèrdè, bo ta haña buki dos hende ta, emoshon ta subi, pero e, e pueblo a keda positivo. Anto esei mi ta kere tur kaminda ku nos bai, ku nos partisipá un kaminda, nos mester sa kon kontrolá nos emoshon. Luego mai ku. E cos di mas malo ta cu loke cu nan haci cu e hoben, nan a bisa cu e ta onbeschoft, cu e ta negativo, e ta kico, no, esey ta nos problema, nos ta, nos, ento emocion ta bay hasta riba facebook pasobra bo ta skibi, bo ta skibi loke cu bo tin den bo emocion, pero bo no ta para kiet un rato bisa, e e, dicon e hoben rabia, kico ta mi punto. di ku mi por duna den over djesei. Ama wak e parti ku e e e hóbenen ke a rabia e ta bezi ta daña su mes reputashon kon ku si e tin ku bai partisipá un kaminda nan ta pensa dos bia pasobra bo tin un vidio ta bai rònt ku si bo pèrdè bo ta bira negativo. Anto esei nos tin keda hasi. Laga nos ku e tráfiko awor ke tráfiko ta un manera. Laga nos wak ora nos dal kiko ta pasa. E prome ko ku ta pasa ba dal mi outo. Alo a pa keda bon tok e material por drecha. A wak e nos. E egoismo tambe paso nan ta wak e letterlijk e material kon duro ma traba mi yega na mi kos pero bo prome kos bo tin ku yama Dios danki ku ey ma keda ok. Nos ta tiende cu no ta keda ok despues di un desgracia. No, no, no. Anto eynan, eynan mi ke ta cu e cos ta hopi, hopi. Awor si bo wak bon, nos no sa con pa controla nos emocion. Wak, mi ta papia di mi tambe, so bo piden keda kil cu mi tambe ta perfecto. Nos doka tambe por papia di dje. Nos ta dunando nos opinion. ku nos por hasi un hende mas konsiente lei ku mai ku ta hoben, paso den festival di tumba grandi tambe lo wòrdu asi. Tur kos ku wòrdu hasi e hoben ta mira òf e mucha ta mira ku e kos ta nòrmal, ku si mi no hasié mi no ta konta. Anto ami di mi parti mi ta enkurashá e hoben ei pa don't give up of. Never give up. Sigui cu loke bo ta bezig cu ne. Ami na hack mi, pero m'a controla mi emocion. Pero m'a sigui, pero no cu e mesun speed mas. Mi ta tuma su tempo. Anto esi mi ta kere nos tin cu gewoon traha riba dje. Pasobra awoki, otro semana tin festival di tumba. Hopi emocion ta bay laira. Emocion ta un cos cu hopi, mi ta bolbe bisa, hopi hende ta bisa cu nan no sa o nan no ke domina, pero bo tin cu, e cos bo tin cu siña di bo mes, no bisa cu bo no por, bo tin cu djis purbe. Hopi bia nos ta papia bou di emocion, nos ta actua bou di emocion, anto despues nos ta be lamenta cu e Emma hasi tal cos, Emma papia tal cos. Pero bo sa kico ta mas grei di esey? ku ba papia bou di emoshon, ba aktua bou di emoshon, pero bin bèk bin pidi sòri, pidi despensa dor di a sna rabiá mas papia tal kos o mas hasi tal kos. Pero depende di ki grado di di desgrasia bo a hasi tambe. Pero hopi bia bo no ta heda bin bèk, nan no ta rekonosé e kos, pa nan bin bèk bin pidi e sòri, e despensa, tin ora ta pa nan. Ego, ego, a orguyoso nan ta deci. Yes. Nan no ta gusta di yah. Pasobra wak, wak e cosa ta humano e ta, pasobra nos ta hende. Nos ta hende, pero simplemente bin bin dilanti, pidi escuel, hala Rosé, nan ta siña bo, hala Rosé ya den sak afo conta te dies, relaha, of bira bai felicitacion, relaha bo mes bin bek. Bo tin cu purbe. Anto bo a bo sa cu e ta bay nos sinta bisa van tevore cu mi no por e. Nos por e. Wak, e, e, mi ta, a mi ta comprende pa cierto hendenan cu no por controla nan emocion ora cu nan ta participa den, den, den cosnan grandi asina y cu tin premio, tin kico, tin kico. Wak, a mi, mi ta bolbe bisa trobe, no ta tur hende ta mesun cos. No ta tur hende ta mesun cos. Y, y, y mi ta respeta esey. Mi. Mi a bisa mi no a bin ke programa pa mustra dede riba ñu hende, pero ta dis pa hasi hende un tiki mas konsiente ku ey nos por kontrola nos emoshon pasobra loke ku nos a hasi ku e of ku e hendenan a e komentnan ku mi a mira di loke ku nan a hasi ku e hoben yo no tabata nada nechi anto tur e komentnan ey tur tabata emoshon paso. Bo tambe e kos a kansa bo. Pero komo por a duna un grado di komènt di skibi e e e mucha por a aktua otro pero kon nos pa nos kon nos por hasi pa yud'é? Esei nos esei nos tin ku hasi pa mañan ku Dios ke paso e ko ke mucha pasa den e hoben a pasa den dje mi ta garantisa bo ku en ta bin kanta mas. Pasobra si e bo lesi un kos robes, mester ku el a hasi algu tòg bon den su presentashon, pero por esei otro ai nan ta bin, nan wowo, tur den su wowo ta keda di focus riba dje, pasobra hopi nan lubida. Esei ta di nos tambe, esei ta di nos, nos ta marka hende den mesora. Sí, sí. Pero wak, mientras tanto, anto mi ta bo hopi bia bo tin wak, wak nos por ta eibou ta goza, enjoy, pero nos no sa kuantu kos nos. tin ta pasa den nos kabes den nos e momento ku nos ta riba e tarima ei. Pasobra no ta un kos fásil. Bo ta bota tur riba bo banda, pero por ta nèt un fayo chikí a pone ku bo no kai aden. E kos ta manda hon tur bo mundu ta bòltu bini abou. Ta pasobra nan ta bisa bo bia, Un hende no sa ku e sapatu ta primi e otro. Pero nos mester krítika, nos mester komo dun'é e palabra di sosten, di ayudo. Pensa cu, Ey, e cos mos cu mas mi no mester haci, mi no mester haci el'e, pero a pasa caba, mi ta cowan pidi despensa, anto cu cara na laira. Sí, pero no esey so, nunca, no esey so. Am, abo ta duna presentacion, ami ta duna lezing, abo ta duna presentacion di bo cosnan, ami ta duna lezing, Vetty tambe ta haci su presentacionnan con pa guia hende. Ora bo yaga para dilanti e podium, so ami ta podium mi ta usa, un por ehempel, abo ta mi ta usa podium, pero ora bo para yaga dilanti un publico no, ta hopi stress, e hende tin hopi hende no sa, ta pesey mi por compronde e hoben paso e no el a frowacht algo, pero lego mai cu ta e hoben otro cosnan tambe cu por ta sosode. ku mas drenta den un lugá tabata tin dies bo bai ku dies televishon pon por ehèmpel mi ta kuepa dos shen sinkuenta florì einan tur hende bo lo bira emoshoná pasobra dies hende mester tin nò a bin promé anto einan no sta einan no sta emoshon ta tur kaminda emoshon no ta den partisi partistipashon emoshon no ta den ko emoshon hasta. pa bo mes komo próhimo. Komo ta trata bo próhimo? Komo ta trata bo próhimo ora un kos bai robes? Komo ta dominá bo emoshon? Awe Ama pasa un prueba, mi ta bisa live, pasobra ta un kos ku mi sa hasi fásil. Mi ta splika pasobra komo un tra, komo ami komo traadó, bo tin un kliente. Abo komo traadó tin ku keda mas profeshonal ku ta posibel i kontrolá bo emoshon. Ami no tabata no tabata por hasiele, pero awor mi por hasiele. Mi ta splika e kliente ku, Hey, abo ta fout i no ami, paso ami tin regla i mi tin mi trabou tin lei i e tin regla. E no ta komprondé, anto el a bira e ya a kaba emoshon a kai aden. Ki mi ta tin ku hasi? Mi a spliké, kaminda e no a komprondé? Di bai, ki ke mi por hasi? Mi no por hasi nada. Emoshon, emoshon ta tur kaminda. Emoshon ta tur kaminda. Mi ta kere howon nos, howon mi ta kere manera, mi ta kere manera mi ta bisa Fred, manera media ta bai awor aki, kaminda media ta basic ta participa so no tin, so hasta na mesa mes yu hende no ta papia mas ku otro, ta den telefòn tur hende ta. Anto Mi ta kere esei ta hopi hende su problema awor den ki kulto. Emoshon nos ta but'e den koment, den facebook, den kosa. Manera laga nos kohe un parti atrobe, manera bo ta bisa bo ta hasi algu inkonsientemente pa pa bo haña pa bo haña kos, bo ta firma awe un hende en aksidente. Manera ku djis ki ora nan firma abo un por rabia. un kontra na bo emoshon. Exactamente. Pasobra ayera bo a firma un hende, kon bo, kon bo a trata den hende su sapatu, e tabata, e tabata keba bo firme den su emoshon di doló, di tristesa, pasobra e no tabata tin, e no tin e aute mas. Ku mañan ku djoskee ora ku nan firma abo, kontrolá bo emoshon. Pasobra, Yes. pasobra mi ta suponé ku lo bo ta sali fu e kontròl, paso ya bo ke sa ke a manda bo firma mi. Uhuh, umm, asina ta. Asina e ta. Bo como ne comisar. Nos a bin live un rato pa nos por papia derover di pasobra e cos cu hopi hende haci hopi di bati e hoben pasobra el a actua asina mi ta comprende el a acta como emocion pero nos como cu ta duna coment tambe a actua como emocion pasobra nos a actua segun E sistema ke hoben a reakshoná. Anto yu hende, yu hende riba koment no ta tin niun derechi di mustra dede, husga i bisa kiko e hoben a hasi malu. Pasobra mi ta kere tantu den ku bo ta skibi e koment bo mes tabata hasi malu si bo tabata sa. Pasobra bo tabata hasi e komo emoshon. Bo ta hasi e komo emoshon pasobra e muchao a bira òf sportif. Dia a bo participa. Tur hende nan cu a coment ey dia a bo participa den un actividad lego mai cu ta a bo pero cualkier un famia di bo participa den un actividad nan firma cu loke cu bo hende a haci nan bute riba Facebook no rabia no rabia. Pasobra lo ku bo hasi ku hende, e ta bi bèk pa bo. A mi ta bisa, a mi ta bisa komo e hoben no pèrdè speransa paso amo a pasa pió ku den bullying. A mi nan ta bully mi, mi te ku mi ke sa pèrdè, mi ke sa te ku mi a pèrdè ful mes di e koi. Keda kowon purba di kowon kontrolá bo emoshon. Komo no e hoben so, tur hende so. Oto siman ta festival di tumba. Cha luna, cha mars, cha rason, cha webs tur hende ta libre, cha bierne tur hende ta bira emociona. Anto mi ta bisa Fred, tur hende por tuma mi na malu, masha dia ñu hende ta bay tumba pa letra. Tur hende ta bay tumba pa artista. E artista. Mi artista a gana, mi artista Kiko mi. Anto ina nos no por controla nos emocion. Anto ina nos ta. E costa. Ku hopi bia nos ta bai awor aki riba e parti di tumba keseinan òf Reina Prensi Pancho. Hopi bia nota e bunitesa di e kos. E ta manera kon e hende ta karg'é di paden ku bo ta sinti ku e kos aki ta dimetá, bo ta sintié di paden. Anto kon e ta tres'é padilanti. I tambe e letranan. Hopi no ta para ketu wak. Nan ta bisa pero di ku esei a gana? pero bo mester a skucha ora hende ta presentá su ki su letranan ta bisa. Ora atoa te kos ta heta wak? Bo ta mi fabarito a sali, pero no ta mi faborito mester a sali, ta e ki mester a sali, pero e letra un hende ta komprondé kiko bo ta papia, e ta make sense loke bo ta trese dilanti, ta esei ta, ta esei ta e kos. Ami mi ta kere gowon laga nos ban traha riba dje. con un mandrano cu den nos emocion y mi ta spera cu loke cu tur hende a duna comment riba Facebook gewoon ser bo mes mescos cu bo a emociona skibi tur cos ser bo mes tambe emocionandamente gewoon pidi un despensa riba bo Facebook so ta bo Facebook a a a bute comment gewoon den bo wall mi ta pidi despensa na e hoben cu a bira emociona. Tabata mi intencion, mi despensa. No ta kita nada. Da nos bira mas sabi cu a yera, pasobra mi ta kere, pasobra mane si Corsou, mane Corsou ta bay asina aki, ami ta kere hasta den politica nan tin problema cu nan emocion. Comisar, mi ta kere, esey mi ta kere truhende mester por sa. Ento, eynan, eynan mi ta kere dis yega un tiki, ta p'esey e pueblo ta manera e ta. E politica ey riba nan ta. Stral e emocion e bai guera e ataca ante pueblo ta sigui despues de pueblo e hoben tambe ta sigui comisa asina e ta keda cana un cadena mia abao Noka danki un bia mas pa participa atrobe ta keda den e parti final ki semper nos ta cera cu un mensahe chikitu den e parti di emocion ey ki ta bo parti final aki. Bo emocion nos tur por tine cada dia nobo paso nos tur tin yama hende pero no tin for wan siña dominai purba na dominé pa nos no tin cu lamenta mayanjos ke ami ta bringue tur dia paso ma mi ta hende mi por bisa bo den trafico mi tin un tiki problema ke cosey pero ma siña hale rosea saque afo con ta un ten dies. Si e hende banda e boy bisa bo, Ey, e cos aki, e luz aki ta cora e ta? Bis'é bon, Ok, e ta cora. Bes tambe sinti'é bon, mas no e ta keda bira, e ta bira hansha no, anto e cos no enta dushi. Cora nos salud ta den nos mes human. Gemelli, Nos por dominé. Si. Ami den mi parti final, menen semper ban purba mas tanto. Pa kontra, emocion kuminsá na nos aki. No ka ami i Fetty ku ta mira nos tambe riba via di Hulanda, lamentablemente mi no a por tabata tei, pero laga nos kontrolá nos emocion pasobra asina nos tin ku papia. Si nos ta duna un mensahe, bo tin ku hinka bo mes tambe den. Laga nos kontrolá nos emocion mas tantu ku ta posibel pa tin un Kòrsou, no, nos sa ku e ta den su kaminda pa bira bon, pasobra ami ta keda karga speransa. hende ke ta bira bo un dia i pa nos tin un mihó mihó kontròl di emoshon no den tráfiko so no den tur rònt kaminda ku nos yega ku nos ta hasi nos presentashon bon pasa un felis anochi no katami pasa un felis anochi nos ta bira otro bek atrobe nos ta wak ki dia vèt ta binde e parti dos di kontrola emoshon pa asina nos sera e. e capítulo di e, e programa Con pa controlar e emoción. Pas un feliz noche. Take care. E tabata.